Wĩ mwega mwĩroreri wakwa, o rĩngĩ twacokereria thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ nĩgetha tũrung'e merĩ matatũ, tũhote gwĩkĩrana hinya, gũtarana, ona makĩria ma mothe rĩ, tũkĩũĩ mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, atĩ kunĩka kwa mũiko tiguo mũico wa gũthonga ngima, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna CEO Na nĩngwenda akũgeithie na akwĩre marĩtwa make. Ndamwĩta CEO tondũ nĩegwĩtambũrithia. Rora camera uge marĩtwa maku. Mwĩroreri wa Bridge Up TV, geithĩka mũno. Njĩtagwo Nyambura, kana rĩtwa rĩrĩa rĩũĩkaine mũno thĩinĩ wa social media manjĩtaga Nyambu Flo. Ngoragwo ndĩ CEO wa initiative ĩtagwo Save a Girl Initiative, Na ningĩ ndĩ mami nĩ ndĩ kairĩtu getagwo Wairimũ so no ũnjĩte mamu wa Wairimũ. Nyambu Flo aumĩte itũra rĩrĩkũ? Nyambu Flo, okay. Nyambu Flo aumĩte itũra rĩa rĩ Naikuru County. Aa, Naikuru County nĩ ndahĩtia mũno tondũ nĩ Na- Nakuru City, thikũ Nakuru ici iretwo City, City. The newest city. Yeah, it's the newest city in the world, ĩretwo Nakuru na sub county ĩtagwo Njoro, arabu tũkoragwo tumĩte macamba-inĩ, niĩ ndĩ born macamba kũndũ gwĩtagwo Piave. Wow. Yeah. Piave nĩ kumĩte indo njega ta ici. Nĩguo. Na kweri ndũkana rũmene. Oime kĩndũ kĩega mm. na we uga uroreirwo macamba-inĩ Eh, nĩ mtawa. ngothi ĩyo nĩ gũcenjia ũragĩcenjirie wakiuma mm, eh, kana nĩ mwathani eh, tũkuga atĩa tondũ Ĩyo- ngothi ĩyo ti ya mũgũnda nĩ gũtuĩkaga maĩ ma nairobi nĩ macenjagia andũ toma makĩngarũrire Ĩni. koguo onawe wĩ gĩcagi wonaga maũndũ ta matangĩcenjia koguo ũngĩrora nyambu bro eh, gastori gake no korwo ndũkoĩ ona nĩ ma aumĩte gĩcagi kĩu gĩa Thiathĩ na ti gĩcagi nĩ gĩcagi no Ngai no mwega Yeah. tondũ kũu Nazarethi rĩ nĩ to kuo Jesu akiumire Ĩ nĩguo na nĩkĩo tũkĩonete ona Jesu wa ũmũthĩ yeah. etagwo Nyambuburo Ĩ. ya mũthenya wa ũmũthĩ Nĩ tũkĩte nĩ tondũ kwĩna maũndũ ngoretwo ngĩũrio thĩinĩ wa SMS na ndĩrarora ndĩrona ngwĩte nĩ tondũ o ta ũguo ndauga kunĩka kwa mũiko rĩ tiguo mũico wa gũthonga ngima. Ĩĩ nĩguo. Ngima ndĩmenyaga atĩ mũiko nĩ waunĩka. Na kwoguo ona arĩa arĩi rĩ matiendaga kũmenya kana mũiko nĩ unĩkire. Macokaga kũigua ũira atĩ mũiko nĩ waunĩkire. Na ngĩrora ũguo ngona Nyambũfro ti mũndũ mũhũtu nĩguo na gacitorĩ gaku Nyambũfro eh, nĩ ma nĩ mũtumia wa mũndũ ĩ kana nĩ mamu wa mũndũ ĩ kana Nyambũfro arũgamĩte ũguo kĩkomando nyambũbura o ta ũrĩa ndauga Ndarĩ aratuĩka mũtumia wa mũndũ but ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ agũtuĩka. Hau mũno. No Nyambu Flo nĩ mami wa mũndũ. Nĩ mamu wa kairĩtu. Nĩ mamu wa kairĩtu? Ĩĩ. Wow. Kairĩtu kau ngwĩhoka kena mĩaka ĩrĩ ĩtatũ kana nĩ mũndũ mũnene? Nĩ mũndũ mũnene, mũndũ wĩna 15 years.

Wĩ Singoĩ, kana nĩ ũndũ wakinyire ũkiuga matua makwa niĩ ngwenda gũikara ũguo, kana nĩ kĩũndũ gĩekĩkire ũgĩkora ũguo wĩ singo? Single rĩ, gũtirĩ tiga nĩ circumstances, mũno mũno ta rĩngĩ ũgekora ũguo wauga, ta rĩngĩ ũga mũgatigana kana mũthuri waku agakua, nĩ gwĩkora mũndũ ekoraga through circumstances. Koguo rĩ, gũtuĩkaga wagĩa mwana na ndũhikĩte rĩ wĩ single mother? Koguo naniĩ noguo ndagĩire mwana, Na ndirĩ ndahika, ngĩgĩtuĩka ndĩ single. Oh, we ndũrĩ wahika. Aca. Ndũrĩ wahika mũthenya ona ũmwe. Ona ithaa. no ngai no mwega koguo no harĩa uh, maũndũ-inĩ ũgĩkora nĩguo kũhana nĩguo eh, tugaga mwana nĩ kĩrathimo kĩnene mũno na tũgacokeria ngai ngatho yeah. niĩ rĩu nĩ ngwenda twĩre atĩrĩrĩ Hena challenges we wĩta single mother wanagerera? Ona niĩ ndimetaga single mother, tondũ angĩkorwo mũtumia ũcio nĩ ahotete kũrũgama na family yake rĩ, Nĩguo. niĩ ndĩmwĩtaga able mother. Tondũ nĩ ahotete kũrera ciana icio, na tarĩu ndũiguaga kũgĩa na 15, Yeah. koguo nĩ kũmaanisha mĩaka ĩngĩ ĩroka another decade Nĩ kũmaanisha eh, ũgakorwo ũgĩtwĩta o nawe ũhiki Yeah. wa mwana waku Nĩguo. so kwĩna challenges ũgereire thĩinĩ wa eh, eh, season ĩyo wakorwo ũkĩrera mwana waku challenges nĩ cikoragwo cikuo tondũ kaingĩ rĩ wonaga andũ nĩ mateithanagia maũndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre so ta rĩngĩ mwana nĩ arera ũtukũ okorwo wĩna mũthuri rĩ na nĩ mũthuri ũrĩa cooperative ara cooperate rĩ, no agũteithĩrĩrie mwana nĩ arĩrire no agũteithĩrĩrie mwana. Mwana rĩ, ta rĩngĩ nĩ arũara, hena mũndũ mũngĩteithania nake, though niĩ ndingĩcokia maũndũ-inĩ mau mothe tondũ mami witũ nĩ andeire mwana mũno. Nĩ a, mwana arĩra nĩ andeithagia, mwana arũara nĩ andeithagĩrĩria. No ũngĩkorwo wĩ single ũmenye maũndũ mau mothe ũgeragĩre wĩ wiki. Na marĩa njomanĩtie namo kuuma rĩrĩa ndaumire gwitũ rĩ, nĩ tondũ wa Ũrarera mwana ũcio wĩ wiki. Nĩwe baba na nĩwe mamu wao. So you play both part or roles cia mũciari ũmwe. Cia aciari erĩ, ũra play wĩ mũciari ũmwe. So nĩwe ũramũ ũra ũra ũramenya kũrĩa fees ĩrauma, kũrĩa maũndũ mothe ma mwana ũcio marauma. Gũtirĩ na mũndũ ũngĩ wetereire oke agũteithie, gũtirĩ na mũndũ ũngĩ ũcũthĩrĩirie, nĩwe wĩ wiki kũrera, gũthomithia, uniform, oka agakũra wee wĩ wiki. Koguo you tackle everything alone. Na kwĩ challenges cikoraga single mother, na ndingiugaga ũguo tondũ o na niĩ ndarererwo nĩ single mother, na nĩ ndĩmũtĩĩte mũno, na nĩkĩo ndĩmwĩtaga able mother, kũguo nĩ ndĩĩte, o na angĩkorwo wĩ mwena ũcio na wĩ able mother, Ngai wa mũũa akũrathime mũno tondũ ũreri ti mũhũthũ. Na nĩ ũkoraga challenge ĩmwe nĩ atĩ mwana ũcio nĩ arathoma, na gũthoma gwake nĩ arenda gũthoma na ena mabataro ma nyũmba Yeah. Eh, hihi rĩ wambĩrĩirie kũ we wambĩrĩirie kũ rĩu twambe- twambie nawe itanakwĩra sms iria ngoretwo ngĩ- ngĩamũkĩra haha ũguo we rĩ challenge ciaku nĩ wacemanirie nacio kuma scratch kana we at least nĩ wagĩkorire handũ mwana arakĩhota kũrĩa thiagi Na ĩgarũra o gwaka rũma kĩrĩa. Aca, nĩndacemanirie na challenges kuma kĩambĩrĩria tondũ ngĩgĩa na mwana rĩ, ndiarĩ na wĩra, so mwana ũcio wakwa ndoĩ diaper kana pamper nĩ kuga atĩa ndohagwo, na ũndũ ũngĩ challenges ingĩ ndacemanirie nacio, nĩ tondũ ũkona mwana ũyũ ena kĩndũ fulani wene, na waku rĩ, ona ũngĩgeria rĩ, ndũngĩhota. So icio nĩ challenges. Another thing, ũbindagwo ũtige mwana kwanyu, ũthiĩ ũka hustle nĩguo ũhote kwĩrũgamia ũikare na mwana waku so na ndatigire mwana gĩcagi na mathĩ na nĩ ndaiguaga ndibatiĩ gũkorwo ngĩmũtiga no nĩ batiĩ gũthiĩ kũ hustle so nĩ mũtigithũkanagia bond ĩyo ĩkamba ĩgatigithũkania yaku na mwana nĩ tondũ wathiĩ ũrĩũkaga rĩrĩa wĩ rũtha wĩra-inĩ kana arĩũkaga rĩrĩa ahinga cukuru so though ndaikarire mũno no ũndũ ũcio nĩ ũthia nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ Yeah. mwana bond ĩyo ũngĩgacoka kũ win back Yeah, that's a bond ĩyo ya challenge, mwana yeah. ĩyo nĩ challenge ya mbere Tondũ nĩ ũiguaga nĩ kũrĩ nginya arĩa mathiaga wĩra kũndũ tha cia- njĩ- thĩ cia nja wakora nĩ kũrĩ angĩ marutaga kũnene mũno monanaga na ciana through phone kana video call so ĩgakorwo ĩ main challenge na rĩu rĩ ta rĩu- ta rĩu wĩ mũthaka

Yeah, gũtiagaga na nĩ ngenaga nĩ tondũ wa kũhonoka. Tondũ kũhonoka nĩ kũgiragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno, na ũgakoraga mũndũ no a take for granted one ta angĩgũ promise ũndũ, akwĩra ũrĩ na mbia nyingĩ no agwĩkĩre ũndũ fulani rĩ, to ũngĩgwa mũtego-inĩ. No warora mũndũ ũcio ĩ, ndarĩ na intention njega ciaku igũrũ rĩa mũtũrĩre. Maybe ndarenda ndarĩ na future nawe, maybe mũndũ ũcio rĩ, arenda o ũguo gũkũ use Akwĩrĩte no a- no akũ- no agwĩkĩre kaũndũ ka- kaũndũ ũngĩhota. So ũngĩkorwo wĩ- wĩ- ũta- ũtarĩ able, nĩũcemanagia na ũgakora nĩwagwa magerio-inĩ, to ũrĩkorwo ũtarĩ na mbia cia rent kana fees, ũcemanie na mũndũ ũrenda gũkũrĩhĩra, na nĩũkoragwo wĩ challenges challenge -inĩ ya kũ make that decision na tondũ nĩ wendete mwana waku rĩ, ũgakora nĩ ũgũire magerio-inĩ marĩa, ũgathiĩ, na nĩkĩo wonaga rĩmwe nĩ ũgũkora single mother ena ciana igĩrĩ ithatũ na ta rĩngĩ ndarĩ ahika, ũgateithio nĩ mũndũ ũyũ, mũndũ ũcio agakorwo nĩ ara take advantage yaku, agagũtigĩra mwana ũngĩ agacoka agakweherera. Ndakwĩra ũguo tondũ hena handũ njĩrĩgĩte gũthiĩ, ndikwenda gũtengũra slam ĩyo, na hingo ĩrĩa twarĩire na mũtumia ũrĩa rĩ, ena ciana ikũmi na inya, Na agĩire ka mbere, agĩire ka mbere, ũngĩ agĩũka akiuga nĩ ekũmũteithia, akĩmũteithia, akĩmũrĩhĩra bithi tamu ĩmwe, akĩmuongerera kangĩ. Yeah. Ũcio agĩthiĩ, ũngĩ agĩũka, akiuga gũtũ nĩ ekũtũgũrĩra mũtu, agĩtũgũrĩra mũtu, akĩmuongerera, rĩu atũrĩte mbũgi yake, mũgithi, ena turera ikũmi na icio, ikũmi na inya. No ngaigua, na gũtirĩ kahana ũngĩ. kabira ciothe Yeah. tondũ mũndũ ũyũ rĩ athire agĩetha rĩrĩ nĩ wagĩrĩru ethaga no ndamenyaga nĩ advantage arũme ma- ma- ma- mekaga atĩ matĩkagi na no nyende ũt- ũtwĩre atĩrĩrĩ security security ya single mother rĩ ĩkoragwo kũ na ĩkoragwo atĩa tondũ i think security a- arũme aingĩ nĩ matĩkagia advantage ya mũndũ ũretwo single kĩgĩkwĩre wa mbere nĩ kũhonoka wa kerĩ ũngĩkorwo wĩna mbia ciaku Wĩ wĩra. Mũndũ ũcio nĩ agwĩtigĩra gũka kũingĩra o ũguo. Tondũ nĩ arona we nĩ ũrehota. So ona mũndũ ũyũ agĩũka rĩ, ndaroka ena intention ingĩ, agũka nĩ agũka agwĩtigĩrĩte na ena gĩtĩo. So nĩ wega mũno kũ hustle we wĩ single mother. Ũtige gũkorwo wĩ mũgũta, wethe wĩra o wothe, ũkorwo na mbia ciaku, nĩguo mũndũ ũcio ndakone ta wĩ desperate. Ũngĩkorwo wĩ desperate, mũndũ ũcio no akũhũthĩre, na no agwĩke ũndũ o wothe. No ũngĩkorwo wĩ security, wĩna wĩ mũhũnũku, na wĩna mbia ciaku, hatirĩ mũndũ ũngĩ take advantage yaku. Koguo security nĩ kuuga kĩndũ kĩa mbere ũkorwo wĩna Jesu. Yeah. Nĩgetha wĩkĩre mĩhaka ĩmwe. Ningĩ kĩndũ kĩu kĩngĩ wĩtĩkĩre gwetha mbia. Wĩtĩkĩre gwetha mbia ũkorwo wĩna mbia ciaku. Ndũgacagũre wĩra. Ndũgacagũre wĩra ũkorwo wĩna mbia. Na ningĩ rĩu hena ũndũ ũngĩ thĩinĩ wa society ngoretwo ngĩona. Ta rĩu thaa ici ũguo tũngĩaria nawe, gũkoragwo na mwĩkũĩro mũnene mũno. Gwatuĩkire nginya single mother angĩkũgeithia mũthenya ũmwe na a smile. Ĩyo nĩ mbaara. Ndikano rwaigua kisses ta icio. Nĩ ndĩraigua ta rĩ niĩ he mũtumia twacemanagia nake akangeithia wega, no hĩndĩ ĩrĩa mera mũthuri wake ndangĩngeithia, makahĩtũkaga ũũ, rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, arakĩngeithia wiki nĩkĩ? So niĩ naniĩ ndingĩakĩmũgeithũkagĩra wiki, angĩkorwo ena mũthuri wake. Nĩ ndĩ ndathiĩ handũ he mũrata, mũndũ nĩ mũrata waku na nĩ mwaine, no mũthuri wake rĩrĩa akũgeithirie kana ona mũkĩaranĩria nake, Ndagakwarĩria rĩngĩ. Agakorwo ena bitterness nene mũno, akona nĩ ũrenda kũmũtunya mũthuri, na nĩ friend, you know, you can be my friend ona ũhikanĩtie. Tondũ to nginya tũkorwo tũkĩarĩrĩria cia kĩhiko, no twarĩrĩrie biacara, no twarĩrĩrie mũtũrĩre, tokorwo tũreranĩirio hamwe, tokorwo tumĩte kũndũ kũmwe. So maũndũ nĩ maingĩ mũno mangĩtũnyitithania, so nĩ tũkwenda tũkoragwo tũkĩ understand wo. Atĩ ĩndĩ ona ũkĩaria na mũthuri wa mũndũ, To nginya mũkorwo mũrenda kwendana. No mũkorwo mũkĩarĩrĩria maũndũ maingĩ. Ona we no ũkorwo ũgĩteithia family ĩyo tondũ wĩna connection ya wĩra ya mũthuri wake. Na ta rĩngĩ ndarĩ. So they should understand single mothers. Kwoguo ti andũ othe monekana makĩgeithania ngeithi icio cina ũndũ mũritũ ũkĩrĩte hau. Kwoguo nĩ wega maka understand atĩ single mother o nake ageithio no me onawe no ũrĩgeithĩka. Na ningĩ ndũngĩkĩgeithĩka ũkĩrĩraga atĩ nĩgetha Exactly, nĩgetha yeah. wonekane atĩ atĩ thĩiniĩ waku atĩ gũtirĩ na ũndũ wĩ thĩiniĩ waku. No nĩ wega ma understand atĩ ona wageithĩka ti kuga atĩ nĩ nĩ nĩ wĩ mũtunyani. Hĩ, ona wahota kũigĩrĩrwo ũngĩ-ĩ, Ĩhĩ, ũkarigwo rĩu ũcio ũrĩa no ũmũteithirie we mwenyewe no ũteithĩrie ũcio ũrerwo nĩwe ũrenda nginya ũkarigwo it doesn't make any sense na hatirĩ ona connection ona ĩmwe no makarigwo atĩrĩ we are human beings and we should relate wahota gũthiĩ nginya handũ ũkore nyũmba icio citigagwo nĩ single mother we wĩ single ndũngĩoya wahota gũthiĩ mburoti Ũkore uga ũtindaga ũgĩcambio mũno nĩ atumia arĩa angĩ mena athuri. Waumaga wĩra ũkamatiga hau mburoti maikarĩte nja. No ũgĩcoka, maragũchunguza nginya kĩrĩa ũkuĩte. Ngai nĩ mwega tũrĩ abagi nĩ twathirire. Maragũchunguza nginya kĩrĩa ũkuĩte hau thĩiniĩ. Tondũ othe rĩ, rĩu nĩ ohiku, nĩ ahiku me against ũyũ ũtarĩ mũhiku. Tondũ matirĩ sec, na matirĩ, me insecure nĩ ũkũmatunye mũthuri wao. Na we ona ndũrĩ kũu, wĩyumĩre wĩra waku rũcinĩ, ũyumĩre rũcinĩ ũgathiĩ wĩra. Ũgacoka hwainĩ. No nĩ maragũchunguza mũno mũno mũno. Nginya mũndũ agĩũka gwaku, nĩ marenda kũmenya ũyũ nũũ, oka gwĩka atĩa. Nĩ tarĩ we, there are some places single mother matreatagwo ti tarĩ human beings. Hena ũngĩ rĩ, mburoti ici, yũĩ ndũĩ mburoti mbabu cigĩkoragwo nja? Na rĩu no nginya ũthiĩ ũgethambĩre nja. Rĩu eragwo, aikaririo thĩ akĩrwo, ũgĩthiĩ mbabu ũthiage na nguo. Thiĩ ũthiĩ we ũgakĩrania kuma na e namba ikũmi. Thiĩ umage namba ĩmwe na tauro ũkũhĩtũkĩire mbere ya athuri aitũ ũgathiĩ. Nĩ mũndũ akũnjetha ũrĩa ndĩkaga na mũtũrĩre wakwa na rent nĩ yakwa. Ah ah. Rĩu ũkona atĩrĩrĩ, sometimes nĩ kũrĩ limitation, nĩ kũrĩ na kũndũ eh, single mother mekagĩrwo limitation nyingĩ, na ũkona amwe ona ti thĩna wao. Tondũ ũcio wĩna mũthuri rĩ nĩegwĩtĩkĩria ume na tauro na ũke ingĩre gwake. No insecurity nĩ ĩngĩraga hingo ĩrĩa ta rĩngĩ wĩ mũthaka na kogũo rĩ we ũkiuma gwĩthamba rĩ atumia nĩ marekĩra question mark matirona ona mwĩkĩrĩre waku. Ĩ no ũmĩe mwĩkĩrĩre nĩ ũkoragwo bado na issue? Ona figure? Ona figure. Na tiwe weũmbire Na nĩ Ngai. tiwe we- weeire figa ĩyo nĩ kũ ũgakora wĩ mũthaka no ũgakora nĩ kũrĩ andũ mena thĩna na ũndũ ũcio na niĩ nĩ njugaga atĩrĩrĩ ta rĩu ũngĩtigwo rĩ na ta rĩu thaa ici ũguo wĩ single rĩ ndũngĩikara ta wĩ single wagĩrĩirwo gũikara the best life you can Wagĩrĩirwo gũikara wega, kũnjitreat wega. Angĩkorwo ndũratreatwo rĩ, wĩtreat wega. Ĩni biũ. Na koguo nguo ĩyo tondũ nĩ njuga atĩrĩrĩ, ũngĩkona mũtumia ũcio single ena nguo thaka rĩ, ĩrathumbũra mũtumia waku rĩ, mũtumia waku nĩ akwĩre, nĩgetha rĩrĩ, ũmũgũrĩre ta ĩyo. Wamũgũrĩra ta ĩyo rĩ, ĩmũtĩ akĩiganana. Koguo nĩ nyonete mĩkĩrĩre Nĩ ĩkoragwo na thĩna. Although ti othe, nĩ kũrĩ mamenyaga he ũrĩa marekĩra, nĩ maramenya rengo, no nĩ njũĩ ti othe. No tokorwo wĩ wĩra, no mũndũ ara question life style yaku mũno. Ta rĩu njĩrĩgĩrĩte gũthiĩ holiday ya wiki ĩmwe Mombatha na mwana wakwa. So andũ makarigwo angĩthiĩ atĩa na ndege? Hena Mbabas hau thutha. Nũtũrĩte ũhacũrĩte we ũrutĩte wĩra waku. Mendaga ũthiĩ Kenya bus. Ũrutĩte no marenda anga mendaga rĩrĩa mũndũ arahinyĩrĩrĩka tũkoragwo twĩ subjected anga na thĩna. Mũtindĩkanage ke kĩrĩa Ithuĩ etagwo single country nĩ ta bus. nĩ kũrĩ andũ makoragwo matũ subjected na thĩna ndiũĩ mendaga tũikare maica mahana atĩa so watua kũyũkĩrĩria nĩ ũndũ burani wĩna sponsor wĩna mbaba hau hau ũcio he andũ au na nĩ makuonaga ũgĩthiĩ wĩra o mũthenya nĩ makuonaga ũgĩthiĩ wĩra o mũthenya no o maka assume koguo ũguo matiĩtĩkĩtie mbeca ciaku no cigũkinyie hau exactly Aha. na magĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkia ũguo magĩrĩirwo gwĩtĩkia koguo nĩ kũmaanisha mbeca ciaku mwe- we wĩigaga ũrĩa ũtaigĩtwo yeah tondũ gũtirĩ mũndũ wa gũkũiga ĩni Kamũira nyonete wa kũnjiga. Nĩ mekuo. Angĩkorwo no wende application ya mĩburo. Thaa ici citigaikio. Citigoke. Ndĩrathiĩ through iria ciĩ ho. Okay. Nĩ wega. Nĩ tũngĩikia application icio. No angĩkorwo niĩ kĩndũ kĩrĩa njũĩ nĩ rĩrĩ, atĩ mũtũrĩre waku no ũrĩ ũkũwĩiga. Na ti kuga atĩ wĩ single ũikare ũguo. Onani mami andũ nĩmoragia mami kana ena mũthuri tondũ mũigĩre ũrĩa tũigĩte rĩ kana ũrĩa aikaraga thĩinĩ wa society rĩ andũ monaga ata ena mũthuri nĩ tondũ maũndũ mothe gũtirĩ hingo ũkona maũndũ maitũ mabĩrĩte no nĩerutagĩra harĩa angĩhota rĩu rĩ nĩtũke mwena ũyũ wa ũreri nĩ maũndũ marĩkũ ũngiuga makoragwo matonekanaga yaani makoragwo na nditi Especially mwana wa kahĩĩ. Tondũ wanjĩra wĩna kairĩtu, niĩ nĩ njũĩ tondũ nĩ ũkoretwo na arata, nĩ njũĩ nĩ ũcĩĩte. Hena moritũ mageragĩra especially makĩrera mwana wa kahĩĩ. Ii, no hakorwo hena ũritũ tondũ nĩ ũramenya wĩ mũirĩtu na wĩ mũtumia, so wĩna mwana wa wĩna mwana wa kairĩtu rĩ, nĩ ũramenya maũndũ marĩa ageragĩra tondũ we nĩ wagereire. No ta rora haha wĩna mwanake, na nĩ ta rĩngĩ nĩ akinyia nginya age ya kũgimara, He maũndũ arenda na arenda gũ share so ĩbinda gwethe maybe uncle yake kana mũndũ ũngĩhota kĩ ona we no mũkorwo no ũmenye mũtingĩingĩrana ũrĩa mwana mũirĩtu maingĩranaga na mũirĩtu so nĩ hakoragwo na challenge ũkĩrera maybe different gender. Wĩ ya wĩ especially ũrĩa wĩna kahĩĩ Yeah. agĩkarera na on the other side mũthuri ũrĩa wĩ single Mena mwana wa kairĩtu, o nake no ageragĩra maũndũ ta macio, na kwoguo ũkoraga kwĩna maũndũ maingĩ maratũma society ĩna question. Na maũndũ macio nĩmo njũkire nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, nĩ wega ũthererie, nĩ wega ũthererie society. Atĩ hingo yothe mona single mother rĩ, matikamone arĩ o mũbatari. Nĩgetha hingo yothe mona mona single, makamenya ũyũ nĩ kũrĩ ũndũ wĩkĩkaga, Na ũrĩa kĩhiko gĩaku gĩekĩkire-rĩ, o na gĩake no gĩĩkĩke o ũguo. No ndũgagĩtherie hau ndiakĩrĩ kĩhiko-inĩ. Oo, nĩguo rĩu ndĩrauga atĩrĩrĩ, mwena ũyũ tondũ nĩ kũrĩ aingĩ mecingũrani Eh, yeah, marĩ it's true, I mahika. know, yeah. Na kwoguo mũndũ ta ũcio-rĩ, no agũthekerere, kana akorwo insecure, hingo yothe arakuona, no akariganĩrwo atĩrĩrĩ, o nake kwĩ hingo arĩ kĩhiko-inĩ. Yeah, yeah, yeah, nĩguo. Na kĩhiko gĩake-rĩ, gĩgĩthũka. Kwoguo-rĩ, kũ- rĩmwe nyonaga eh, andũ mati understandagi rĩrĩ eh, thĩinĩ back rĩu kuga kũ mati understandagi kĩhumo kĩa ũndũ ũcio rĩ pain ĩrĩa single mother ũcio ageragĩra na hingo ĩrĩa kũmuongerera Yeah, yeah. maũndũ macio Ĩĩ nĩguo. na koguo agakorwo na ũritũ ũcio wa rĩrĩ eh, ata- nyiti nĩ ndendire Yeah. nĩ gwĩkora ndekorire Yeah nĩ kũrĩ amwe mageragĩrio very hard time nĩma nginya kũnyararwo na mũndũ ũcio rĩ ndeyũkĩrĩirie so ũkamuongerera stress igũrũ ya stress ĩrĩa ĩngĩ nĩwamuonia rejection na we mwenyewe rĩ nĩ ara stress nĩ ara strangle na maũndũ mangĩ nĩwamũ reject so ũkamuongerera mũrigo burden igũrũ rĩa burden ĩrĩa ĩngĩ so nĩ wega mũno kũ handle Single mothers, na, na care, ũkĩmenyaga o nake rĩ, ũndũ ndũĩ ũũ, mũthenya ũmwe Ngai nĩ aringa, nĩ ekaga kĩũndũ. Ĩhĩ, ta rĩu o na niĩ O ndĩra- kĩmwe tu, ũgekora wĩ na neti kana ũhikĩte. Na ũndũ ũcio, o na ndĩragĩkũhoera maũndũ ta macio. Ĩĩ, nĩ magũka very soon. Tondũ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ, eh, o ta ũrĩa tuugire, Mũndũ agwa ona mũkabiirĩ eragwo ndatũraga kĩ? Areyumĩrĩire. Koguo nĩ wagũkorwo wĩyumĩrĩire na ũkarera ciana no ti atĩ life yaku ndũrĩkĩtie nayo. Na niĩ njugaga stage mũndũ nĩ acokaga na akoya ngari ya kũrĩa arathiĩ. Rĩu koguo nĩ njũĩ no nĩ ndĩrona ũgĩcoka wĩna makinya macio ma gũcoka stage woe ngari ya kũrĩa wendaga gũthiĩ. Koguo nĩ tũretĩkia very soon very soon Ngai nĩ ekũri, ona nĩ ekũringĩra kĩama nginya ona atumia aya monagwo ta Yeah, single matarĩ, mothers, yeah. yeah. So niĩ ingĩenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, Nyambũbũro, mwana waku nĩgetha agĩe na kĩndũ gĩtagwo father figure rĩ, thaa ici, thaa ici ndũrĩ na mũthuri, Ĩĩ. nĩ atĩa wĩkaga kana nĩ atĩa ũngĩ advice single mother tondũ boys Nĩ mendaga father figure. Yeah. Tondũ thaa ici ũguo, korwo wĩna kahĩĩ nĩ njũĩ nĩ ũngĩanjĩra. Tondũ nĩ makoragwo na ũmama mũingĩ. Ta rĩu naniĩ ndarĩ na ũmama mũingĩ mũno. Na yabindire ndeherwo father figure, na father figure arĩ pastor, pastor witũ etagwo Bishop Mike Njũgũna. Na hau nĩho ndarutire father figure. Rĩu hihi thaa ici ũguo ũngĩgeria kwarĩria single mother rĩ, na onawe rĩ, mwana waku father figure rĩ, ũmwethagĩra kũ? Ũmwethagĩra kũ? Okay, niĩ advantage yakwa nĩ atĩ baba witũ eho, na mwana wakwa e mũnini rĩ, upbringing yake yarĩ gĩcagi. So nĩ ma bond ire mũno na baba witũ. So nĩ makoragwo me arata, very good and close friends. So ũcio nĩwe father figure wake. Na nĩndĩ brothers, nĩarĩ, nĩndĩ brothers, acio nĩo faga, father figure, especially my dad, yeah. Koguo nĩ kuga single mother wakorwo wĩna mwanake acarĩrie brother Ĩĩ. kana akorwo ndakĩrĩ na baba amũcarĩrie mũndũ angĩmuonia. Ĩĩ, Tondũ nĩ- angĩmũ nĩ- mentor. Nĩ ndathire kwĩ Bishop Mike na nĩ njokagia ngatho mũno nĩ tondũ wa Bishop Mike Yeah. Mena mũtumia nĩ njũĩ nĩwe Bishop Mike Ĩĩ, ndĩmũĩ. hamwe na mũtumia wake etagwo Reverend. Reverend Yeah, Ann. yeah. Acio nĩo hau nĩho ndarutire father figure yakwa Yeah. tondũ niĩ ndakĩreretwo nĩ single mother. Koguo nĩ kũmaanisha nĩ mekwendwo marore father figure nĩ tondũ wa rũciũ. Tondũ niĩ ndarĩ na ũmama mũingĩ. Niĩ ndarĩ na ũtumia mũingĩ mũno. Tondũ by the way I'm a salonist by profession. Yeah. Koguo maũndũ ma ũtumia ndamamenyete mũno, thaa ici no ngũrugĩre ũmake, ona ici cirarugwo no ngũrugĩre ũmake, no kwĩna maũndũ ma ũbaba itarĩ itarĩ namo, Ũtarĩ namo, yeah. but nĩndiaona Yeah. na nĩ ngenaga mũno. Rĩu no nyende warĩrie eh, mũndũ ũgwĩtwo mwĩroreri harĩa ũguo, ũmũrie, ũmwĩre atĩrĩrĩ, ũmwĩre atĩrĩrĩ, eh, ũhoro wa destiny ya ciana ciake, destiny ya, ya, ya ciana ciaku rĩ, tondũ he handũ hakinyaga, mwana agakinya agakũria ũhoro wa baba, na ndiũĩ kana mwana waku nĩarĩ akinya handũ agakũria ũhoro wa baba wao, Aca, ndarĩ akinya ona ndarĩ anjũria ũndũ. ndarĩ akũria. Yeah. Niĩ nĩ njũĩ niĩ nĩ kũrĩ aciari moragia Nĩ kũrĩ aciari moragia, nĩ kũrĩ aciari moragia ũhoro wa wa baba wao. Ĩ hihi pain ĩyo-rĩ, kana maũndũ macio-rĩ, nĩ aciari nĩ metĩkagĩra kwĩrĩra ciana ciao maithe kana gũthiaga atĩa? Nĩ gũkũringana na relationship yaku wĩ mũtumia na na baba wa ciana icio. Na maybe okorwo e muoyo-rĩ, maybe nĩ gũkoragwo na aya mekaga co-parenting, na nĩ ũkoragwo, nĩ gũkũringana na relationship yaku wee wĩ mũtumia na na baba wa ciana ciaku. so maybe no angĩkorwo mwĩ in good terms no ũma ũma introduce ũmo okorwo nĩ mũĩ baba wao na okorwo nĩ mũragia no angĩkorwo ciana citiroria baba na citira ci matirĩ na shughuli rĩ no gũikare ũguo no angĩ na nĩ njugaga nginya ũmũthĩ ũyũ mwana wakwa angĩnjũria baba wao rĩ niĩ no ndĩmuonie na no ndĩmwĩre no tondũ ndarĩ anyonia anjũria rĩ na tũti tũtiaragia rĩ rĩu ngakiuga gũikare ũguo. Nĩ arĩa maugaga baba wanyu nĩ aningĩrwo nĩ rori. Sure akorwo e muoyo rĩ that is ndionaga hagĩrĩire. Ndũkwĩra mwana nĩaringirwo nĩ nĩ mwana nĩaringirwo baba Aca nĩaringirwo tiwe nĩ rori. akũraga mũndũ tondũ ona we imagine we augaga we nĩ we nĩ wagũthirwo nĩ rori. Rĩu koguo nĩ wega aciari single mother nĩ wega merage ciana ciao ma. Ma yeah. Na nĩ wega meitũrũrage nĩgetha ona ciana ciao cikama understand. Nĩguo nĩguo. Tondũ mwana angĩgoka kũmenya maũndũ macio thutha nĩ mũndũ ũcio nĩ Nĩguo ũgatuĩka nĩ yeah. ũkamũ affect. Yeah it's a challenge. Wow! Mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Ndũgũ nĩ Makinya, niĩ nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna ũndũ wamenya atĩ single mother, gũtigwo nĩ mũthuri kana gũtigwo nĩ mũtumia ti kuga atĩ mũtũrĩre waku nĩ wakinya mũico. Nĩ kũmaanisha hena ũndũ ũngĩ, hena role ĩngĩ wongererwo thĩinĩ wa mũtũrĩre, na koguo nĩ hingo ya kũhingũra meciria maku, na kũmenya ũrĩa ũngĩ play role ĩyo to be the bread winner, to be the protector, to be the provider, na makĩria ma mothe ũhote kũ nurture. By the way, mũhotanagĩria maũndũ maya mothe atĩa? Ngai nĩ atũheaga grace. The grace of God is always sufficient.

tondũ nĩ maatigirũo. Yeah. Na thaa ici ingĩkũrora ndĩrona mũndũ ũhumbĩtwo riri mũnene mũno. Yeah. O na ũngĩnjĩra nĩ ũgereire no, no, no njae gwĩtĩkia. Na nĩ ma. No process-inĩ ĩyo yothe-rĩ, nĩ handũ hakinyire ũkĩĩtĩkia. Yeah. Na ũkĩrũgama rĩngĩ. Mm. Na ũkĩhota kũrera mwana waku nginya hau akinyĩte. Mm. Ũngĩra atĩa mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ? Ningĩ na kũmwĩra atĩrĩrĩ, we wĩ hau wĩ single mother, kuunĩka kwa mũiko-rĩ, tiguo mũico wa kũruga ngima, na mũndũ agwa arũgamaga, akehura, na ũkanjĩrĩria thabarĩ. So, amwe makoragwo in denial, ta rĩngĩ ũgakorwo wĩ in denial nĩ ũkũrera mwana ũcio wĩ wiki, amwe mena bitterness, bitterness ĩyo makamĩtwara nginya he mwana. Ngwenda gũkwĩra wethe were ciana icio citiokire na mahĩtia, na wohere mũndũ ũcio, the first thing is forgiveness, na wende ciana ciaku, Na ũrute wĩra, ũkorwo wĩ mũndũ hardworking, na ũrĩa ũngĩenda ciana ciaku cikare. We ta work hard, ũmaige ũguo. Nĩguo mũndũ ũngĩ ona amona rĩ, maka attract mũndũ, mũndũ a attract aga mũndũ ũrĩa mahanaine nake. So, nĩ ũgakorwo wĩna ithenya rĩa rĩa rĩa gũcemania na mũndũ. To nginya kuuga atĩ ndũkahika, ndũkona mũndũ, Ngai no agakũhe tondũ nĩ mwĩhokeku. Thengiũ mũno. nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa studio citũ ona gũ share ũguo wa share na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na mũndũ wateithĩka atĩ mũthenya wa ũmũthĩ life nĩ ĩthiaga na mbere Yeah. na ona to gũthiĩ na mbere nĩ atĩ Ngai nĩ akũheaga riri rĩngĩ na ũkarahũka na ũkarũgama andũ mangĩenda gũgũkinyĩra kana gũkũria kĩũria Eh, no nyende ũmahe namba yaku ya thimũ in case of kĩũria o gĩothe mangĩenda gũkũria nĩ tondũ hena mũndũ ũngĩenda ũteithio he mũndũ ũkinyĩte mũico na handũ he yũrage rĩ mũhe namba yaku nĩgetha agĩkorwo na kĩũria no akũrie nĩgetha onawe ũmwĩre nĩkĩ wekire nĩgetha ũkinye hau ũkinyĩte Oh, namba yakwa ya thimũ rĩ nĩ 0719 346025. 0719346025 na nĩngoragwo Facebook ndĩtaga Nyambu Flo, social media nĩngoragwo na fe- na Facebook page ĩtagwo Save a Girl Initiative Kenya. Thengiũ mũno. Ngai wa mũhaka kũrathime mũno nĩ tondũ wa gũka. O nawe Ngai akũrathime nĩ tondũ wa gũtwĩrorera. Thĩinĩ wa eh, eh, YouTube channel nĩ Bridge Up TV na ũngĩenda kũingĩra akaunti-inĩ yakwa njĩtagwo Nelly John Kanyi Facebook nĩ Nelly John Kanyi. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0714530077. Angĩkorwo wĩ na story hau ũngĩenda gũ share na ithuĩ, wĩ na ũndũ ũngĩenda twaranĩrie, shagamu. Thengiũ.